Għala jisiru fejna fien s-seba u nofs s-tminja u għallu marab sa kem nabbi u l-lesti waqqad daqxaj granita u xnafin sar il-ħin li sar issa ma nafx kenu s-sija u toħroġ biex xol biex biex. Issa nerġa' nirritornaw xi sitta, nara x'ikun jonqos ningħabbi u nerġa' noħroġ u nitfa' risu għal xi xi l-għaxra ta' billejl, non stop. Dik hija d-dawra tiegħi. Qabel kanna l-karretta, ek nimbottaw il-karretta eh, bil-roti, najda lajem bħal tal-karettu. Eh, illum inkisret farket. Imma bil-vannijiet inna ħafna ta' borderi biznis dal-vanni li għandi fuq 40 sena. Bil-vannijiet u għazgur n-iktar minn 50-60 sena bil-vannijiet. għanditna joħra jien bordiri moderni iktar minn dan, imma jena dan ħajti, u xajla jispiċċa jien jispiċċaw jagħmel li jrid. Imma jien biħrit naħdem, dement li nista. U santi ħelħat jaħdem bih bordiri. Et fala għandhom biex jaħdmu Jiena u burderi naħdem bih. Burderi t-tfal mhux se jużawh. Biex jużawh iwasslu xi mkien, tiġi t-tifla u toqgħod bih minn ġobigħ. Imma mill-bqija jiena biss insuqu. B'kif ikollu ħsara ma joħroġx. U jekk ma jkollix aptit noħroġ jew ma nistax noħroġ ma noħroġx. Imma marbut ma' qalbi ħafna u dak huwa vann. Mhux modern bħal tal-lum, taqbad is-switch u. Bħalma smajtu, irid jibqa' jaħdem il-magna ta' quddiem il-ħin kollu għaddejja dik. Jiena għanditna jo sebaj minn dak għalli seba' snin. Kont inbih il-ġelata u ma' missieri bordieri, ma kont naħdem bezzun żgħir kuljum fis-sajf, żgħir ħafna. Imma kuljum kont bordieri għamil li wieħed u noħroġ noqgħod fejn il-bib tal-ħanut kellna ħanut eqrendi, kont noqgħod inbiegħu hemmhekk. Ftit sa dak iż-żmien bihom konna naħdmu f'bezzun tal-ġelat, għax missieri kien jagħmel dax-xogħol, nannu kien inkluż, ma kienx jagħmel ġelat imma kien ibigħ l-ilma kiesaħ bis-silġ dak iż-żmien maġ-ġelat. Minn da jiem f'dan is-settur aħna. Jien għadni naħdem kollox l-antika, granita, ġelat. Granita jien kollox isir bin-naturali lumi lumi tal-frawli bil-frawli imma għadni nagħmel bis-slice fih ħafna xogħol u meta nispiċċa jien jispiċċa s-slice ukoll għax illum il-ħin sar jiswa l-flus ma jistax it-tifel joqgħod jilgħab mas-slice jaħli dak il-granite kollha imma jiena nsibni komdu hekk u naħdem hekk. Insajruh aħna dejjem vordieri, illum ma għadniex insajruh fuq il-cooker hawn fuq il-burners, illum insajruh għandna l-pastorizzatur, ma nippastorizzaw kollox, però sistema ta' ħalib u hekk naħdmu kollox sistema antika ta' vordieriji, mhux ma nużawx trab tal-ħalib, nużaw trab tal-ħalib. Ma nużaw ħalib ukoll u nużaw Affarijiet kemm jista' jkun naturali. Per eżempju, għandi t-tifel jien jagħmel kollox natural dak tal-bittiegħ bil-bittiegħ u tad-dullieħ u ta' kollox, ta' kwalinkwe ħaġa li timmaġina. Ħbibni, il-ġelat isir billi tħallat ħalib, ilma u affarijiet oħra ta' flavours li kienu jitħalltu miegħu dak iż-żmien u għadna nużawhom illum aħna wkoll. Bordier, once li inti tagħmilt it-taħlita tal-ġelat, imbagħad trid tagħmel bezzun. Titfa' eh, eh, li tkun ħallat ġol-bezzun. Eh, imbagħad ikollu l-inforra jgħidulu jkollu kartell, dal-bezzun ikun ġo kartell u jkollu qisu dawk l-erba' portieri f'kull naħa wisa' bejn il-kartell u l-bezzun, dak timlih bis-silġ, tkisser is-silġ u timlih silġ u melħ biex dak li jinħall ikun qawwi ħafna għax il-kesħa titqawwa bil-melħ. U konna noqogħdu ndawru b'idejna. Bordieri ġieli kellu tlieta missieri jdawru l-bsisem biss, kulħadd idawwar u hu jieħu ħsieb. Ta' eqaf tiftħu l-omlata u toqgħod taqla' bil-qallija ngħidulha. Dak iż-żmien hekk kienet is-sistema biex isir ġelat. Ma kienx jista' jiġi fin bħal tal-lum. Illum jiġi tikk ħafna jiġi fin. Borderi, Għaliex għax illum il-magni l-ħin kollu jaqalgħu huma waqt li qed iduru u x-xogħol jibbitjaw għax għandhom l-affarijiet ġol-bezzun iduru u x-xogħol jiġi fin aktar. Illum hawn aktar materjal biex taħdem. Dari le, dari kollox natural jibqa' u kien fih togħma iktar qawwija, per eżempju, għaliex għax ikun qisu daqsxejn ramel hekk bħal granita ngħidlu jien kien ikun il-ġelat. Iktar ma' 50 sena ilu konna naħdmu bdejna naħdmu bil-magni. Dak iż-żmien biċ-ċinek. Illum xejlum kollox kompakt u ma jieħdux ħafna wisa u jagħmlu xogħol ħafna aktar. Dawn ibil jisimha il-qanpiena dik kollha fihom isem minn Saint Mary u minn hekk kollha għandhom xi ħaġa. Isem għand il-qanpiena Town ibil id-daqqa tagħha hekk isimha. U ġeli jkunu ismijiet oħra differenti ta'. Għandi vannijiet għandhom 64 tune differenti. Tiegħi da waħda fih biss dejjem biha. Ħaddoq, qed qed tisma' ħaddoq naqra, dan ma aħjar ma ndoqqux għal issa xi qogħdu joħorġu n-nies. Mingħajrha tista' ma tmur imkien. Għax mingħajr ħadd ma jkun jaf li jew tal-ġelat fit-triq, illum ma għadniex bħal dar ħafna tfal jiġru barra, illum ma tara l-ħadd. Ma jkollokx il-qampina tista' tiġi lura. Ngħajtu konna jien ngħajjat kont

Mela nimx iddawwarla daqsxejn bħal dil-logħob tat-tfal hawn li jiftu u toqgħod iċċempel hekk, just iddawwarla naqra u ddoqq. Iva, jiena mgħobbi, issa mmorru nibdgħu minn Ħar Kirkop. All right, mela nistgħu mmorru.